Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız Allahnı ve Resulini sallallahu aleyhi ve sellem sevmek ne manağa kelgeni aqqında olacaqtır. Al-Ashari şöyle dedi, Bir qulnıñ Allahnı ve Resulini sevmesi, olarğa itaat etmesi ve emirlerine uyması demektir. Al-Zuccac da şöyle dedi, İnsannıñ Allah ve Resulini salâllahu aleyhi ve sellem sevmesi, olarğa itaat etmesi ve Allahnıñ emirlerinden em de Resulullah salâllahu aleyhi ve sellem ketirgenlerinden razı olmasıdır. Allahnıñ qulusı sevmesi ise, oña mağfiret etmesi, ondan razı olması ve oña mukâfatlandırması demektir. Al-Baydaviy şöyle dedi, Allah da sizni sever ve sizni bağışlar demek, sizden razı olur demektir. Al-Azhari şöyle dedi, Allahnıñ qulunı sevmesi mağfiret ile nimetlendirmesi demektir. Allah şöyle buyurğandır, Euzubillâhi mineşşeytanirracim, Fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirin, Şübesiz ki, Allah kâfirlerni sevmez. Yani Allah olarğa mağfiret etmez. Sufyan ibn Uyayna şöyle dedi, Allah sizni sever demek, sizge yaqınlaşır demektir. Al-Beğaviy de şöyle dedi, Allahnıñ müminleri sevmesi, olarnı maqtaması, mukâfatlandırması ve afu etmesi demektir. Al-Zucac da şöyle dedi, Allahnıñ mahlukatını sevmesi, olarnı afu etmesi, Rahmeti ve mağfireti ile nimetlendirmesi ve güzel maqtav ile maqtamasıdır. Amma bu yerde diqqatımıznı çekken bir husus şudır ki, qulnıñ Allahnı ve Resulüni sevmesi farz olmasıdır. Çünki sevgi insannıñ nefsiyetini şekillendirgen meyillerinden biridir. Bular bazan fitriy meyiller ola bilir ki, olarnıñ er angi bir mevhum ile alâqası olmaz, Meselâ, insannıñ mülk edinmege meyil etmesi, ayatta qalmaqnı arzulaması, adaletten memnun olması, ailesini ve balalarını sevmesi kibidir. Kene bu meyiller bazan mehumlarğa bağlı siltemler ola bilir. Meyilniñ çeşitlerini belgilegen işte bu mehumlardır. Meselâ, Amerika indeyetsleri Avropadan Amerikağa kelgenlerni sevmediler. Albuki ensarlar özlerine, yani Medinege icret etkenlerni pek seve ediler. Allah ve Resulüni sevmek Allahnıñ şeriatqa ait bir mefhumğa bağlayaraq farz ettigi bir sevgidir.

İman etkenler ise Allahqa olğan sevgileri daa da çoq quvetlidir. Yani, elbette, musulmanlarnıñ Allahqa olğan sevgisi müşriklerniñ Allahqa teñ tutqanlarına sevgilerinden daa qat-qat ziyadedir. Diger bir ayette Allahu Teala şöyle buyurmaqta, Qul in kâne âbâukum ve abnâukum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşîratukum

De ki, eger babalarıñız, oğullarıñız, qardaşlarıñız, çiftleriñiz, qısım-aqrabañız, qazanğan mallarıñız, kesatqa oğramasından qorqqan ticaretiñiz, hoşlanğan meskenleriñiz, sizge Allahtan, Resulinden ve Allah yolunda cihad etüvden daa sevimli ise, artıq Allah emirini, yani azabını, ketirgenge qadar bekleñiz. Allah fasıqlar toplulığını hidayetke eriştirmez. Sünnetten deliller ise aşadakilerdir. Anastan şöyle rivayet etildi, Bir adam Nebige sallallahu aleyhi ve sellem qıyametniñ vaqtı aqqında soradı. Dedi ki, Qıyametniñ saatı ne zamandır? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ya onıñ içün ne azırladıñ? Adam dedi ki, İç bir şey. Amma men Allahnı ve Resulüni sevem. Bundan soñ Nebiniñ, salâllahu aleyhi ve sellem, Sen sevgenleriñ ile beraber olacaqsıñ sözüne quvanğanımız qadar bizni quvandırğan iç bir şey olmadı. Ve Anas dedi ki, Men Nebini, salâllahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekirni ve Ümerni sevem. Ve olarğa duyğan sevgimden dolayı, olarnıñ amel etkenleri kibi amel etmegen olsam da, olarnen beraber olmağa ümüt etem. Al-Buhari ve Muslim Anastan Nebiniñ, salâllahu aleyhi ve sellem, şöyle degenini rivayet ettiler, Er kimde şu üç hasiyet olsa, imanıñ dadına barğan olur. Allahnı ve Resulini başqa er angi bir şeyden daa ziyade sevmek, sevgenini yalıñız Allah içün sevmek ve ateşke atılmaqnı istemegeni kibi küfürge dönmekni de istememek. Al-Buhari ve Muslim anastan Resulullah'nıñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenini rivayet ettiler. İç bir qul, men oña, ehlinden, malından ve insanlarnıñ episinden daa sevgili olmağance iman etken olmaz. Resulullahnıñ salâllahu aleyhi ve sellem sahabeleri bu vacipni tatbiq etmege adden tış areket ettiler. Allah ve Resuliniñ sevgen kimselerden olmaq umudinen bu şerefke nail olmaq içün bir-biri ile yarışa ediler. Qaystan şöyle degeni rivayet etildi, Talhanıñ eli felç olğanı alda onıñnen Nebini, salâllahu aleyhi ve selâm, qorçalağanını kördim. An-Navaviy Şerh-u Sahih-ül Muslim kitabında Resulullahnı, salâllahu aleyhi ve selâm, sevmekniñ manası aqqında Abu Suleyman al-Hatabiyden şöyle rivayet etti, Oğrunda elâk olsañ da, sen nefsiñi maña itaatta tüketmegence ve menim rizamnı öz avesiñden üstün körmegence maña olğan sevgiñde sadıq olamazsıñ. Al-Buhari Tarih ibn-u Şiqab ibn-u Mesudten şöyle degenini rivayet etti. Bir ğazvede El-Miqdad ibn-u Esvedke şaat oldım ki, onıñ arqadaşı olmaq menim içün buña qarşı olacaq er şeyden daa sevimlidir. O, Nebige salâllahu aleyhi ve selem müşriklerge beddua eterek keldi ve dedi ki, Biz Musa qavminiñ degeni kibi, Sen ve Rabbiñ barıñız cenkleşiñiz, demeymiz. Lâkin biz Seniñ sağında da, Seniñ solunda da, Seniñ ögünde de, Seniñ artıñda da cenkleşermiz, deymiz. Bundan soñ Nebiniñ salâllahu aleyhi ve sellem yüzünde quvanç kördim, yani o aytılğan lafnı begendi. Al-Buhari ve Muslim Ebu Hurayradan Sumame ibni Usalnıñ şöyle degeni rivayet ettiler, Ya Muhammed! Vallahi, yer yüzünde menim içün seniñ yüzüñden daa sevimsiz yüz yoq edi, amma şimdi seniñ yüzüñ menim içün yüzlerniñ eñ sevimlisi oldı. Vallahi, yer yüzünde menim içün seniñ diniñden daa da sevimsiz din yoq edi. Amma şimdi seniñ diniñ menim içün eñ sevimli din oldı. Vallahi, yer yüzünde seniñ şeeriñden daa sevimsiz bir şeer yoq edi. Amma şimdi seniñ şeeriñ menim içün eñ sevimli şeer oldı. İşte, qıymetli din qardaşlarımız! Yuqarıda zikir ettigimiz ayet, hadis ve rivayetlerden Allah'a ve Resuline salâllahu aleyhi ve selem sevginiñ farz olğanı ap-açıq añlaşıla. Onıñ içün Allah bizlerni Onı ve Resulini salâllahu aleyhi ve selem kerçek añlamda sevgen qullarından eylesin. Kelecek Ramazan nasihatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.